Essalowmalikim eziz ildeşler! Täze wideo bilen garşyňyza çykdym. Epes wagtdan bäri wideo çekip bilemok, işlerim köpüräk boldy, gaty görme. Şu gün bir täze wideo çekeýin diýdim. Polşa barada wideolaryň dowamy hökmünde. Bu günki aýtjaklamam Polşa gitmek üçin öňürti Çakylyk gerek diýdik. Çakylyk gelenden soň e, özüňe randewu almaly. VFS Globaldan özüň üçin randewu almaly diýdik. Çakylygyňyz geldi. E, VFS Globaldan randewyny aldyňyz. Ondan soň VFS Globala gideňizde e, nämeler etmeli, nähili ýagdaýlar başdan geçirýär. Şunam alada edýän gaty kän adam bar, çekinýän, Hatda gorkýanlar bar, nädip gitsemkäm, o taýkide biri bilen gürleşmelimi, görüşmelimi, şon ýaly diýip bilýän töweregimdäki ildeşlerimizden bardy. Şo barada gysgaça bir maglumat bereýin diýdim. VFS Globala güni we sagaty gelende, meselem aýdaly Istanbul üçin gürläýin. Istanbul Beýewli VFS Globalyň öňüne gidýäňiz. Şo taýda wagtyňyza bir on bäş ýigrimi minut galanda şo taýda bolsaňyz bolýar, wagtynda bolsaňyzam bolýar. Siz wagty gelende sizi içerik alýarlar. Eliňizde randowyň suratam bolup biler, çykdysynam alyp bilersiňiz. Bir ekzempilýaryny eliňize alyp görkezseňiz, biram kimligiňiz ýanyňyzda bolmaly. Kimligiňize seretýär we şo gün hakykatdanam randowyňyz barmy şo gün diýip şoňa seretýärler, içerik alýarlar. Içerik girip barýarka Hes koduňyza hökman bolsun, hes koduňyzy okadyp geçmeli. Hes koduňyzy okadandan soň, e, samolýoda mineňizde nähili geçjäňiz? E, ilki bilen goşlaňyzy goýýaňyz, ondan soň jihazdan geçýäňiz. Edil şon ýaly goşuňyz barsa, goşuňyzy goýýaňyz, ondan soň jihazdan geçýäňiz. Jihazdan geçýäňizden soň goşuňyzy almany unutmaň. E, göni e, VFS Globalda, Beýolunda Jigardan geçeňsoň göni garşyňyzda bir oturan danyşmanyna şo taýyk baryp adyňyz familiýaňy aýtýaňyz e, gerek bolsa kimligiňizi berseňiz size e, syra numara berýär edil bank bankdaky sistema ýaly barýan sıra numara berýär meselem pop ýani polonýa üçin 106 e, nomer Saňa berýär eliňe we şo taýda şaňňa ýazýar. Meselem, BFS Global Poloniýa üçin alan ýagdaýyňda şartda ýazýandyr, otuz sekizinji we kyrk birinji okoşkaň aralygy Poloniýa üçin alýar diýip. Çünki gaty kän o taýda seredýär. Elli, altmyş töwerek okoşka bar. Şeýtde adamlar ýeke-ýekeden her döwlet üçin, Fransiýa üçin, Germaniýa, Italiýa, her döwlet üçin şo taýda aýratyn-aýratyn alýar. Polşanyňky şo taýda. Içerik girdiňiz. Ondan soň näme etmeli? Istanbul Bey ýolunda giren giren ýagdaýyňyza gön garşyňyzdan numarany alýaňyz, syra numarany alýaňyz. On çep tarapyndan sigorta e, edip berýän ýeri bar. Daşardan etdirseňiz hem bolar, ýöne men tawsiýa men edip biljekdim, bu berip biljek size pikirim. Şo taýdan etdirseňiz, şony kabul edýär. Kabul edemok diý, ýani diýmäni hiç hili haky ýok. Çünki öz içinden etdirýäňiz. Ol siziň üçin iň gowusy bolar. E, siziň daşardan etdireniňiz, e, bäş-on manat arzana etdireniňiz belki kabul etmän biler, biderek iki çigtaýja galmaň. Şoň üçin e, VFS Globalyň içindäkiden etdiriň. Şo taýda e, ortalama kurs şo günki kurs bilen altmyş ýüz ýewroň hasabyna bir ýyllyk sigorta edip berýär. Bir ýyldan az bolsa öz özüňize görä, alty aýlyk bolsa şoň ýarysy bolar, şony ýaly edip çykaryp berýär. Sigortany aldyňyz. Iki sany ekzemplýar berýär size originalyny. Şoň birini e, öz dokumentleriniň arasyna goýuň. Onu aldyňyz. Ondan soň surat meselesi. Köp bilen suratyny kabul edenok. Şoň üçin hiç ýyl surata düşmedik bolsaňyz düşmäň. Içinde ýörite jihazlar bar. E, hiç kim ýok o taýda kömek isleseňiz güvenlik kömek edip bilýär. Jihaza geçip oturýaňyz we şo taýdan dili türkçe seçýäňiz. Türkçe seçeňizden soň şo taýdan haýsy döwlet üçin düşjek bolsaňyz şo döwleti seçýäňiz. Meselem türkçäni seçdim, ýandan düwmeler bar ondan geçirýäňiz we Poloniýanyň üstüne basýaňyz Polşa üçin. Ondan soň taýyn bolsaňyz çep tarapynda edil bank ATM-däki ýaly 40 lira alýar. 40 lirany ýanyňyzda bölek pul bolsa siziň üçin has gowy bolar. puluň üstüni berenok çünki 40 lirany siz berýäňiz kabul edip alandan soň başlat diýýäňiz we e, özüňiz düzgünli şekilde oturýaňyz aýarlaýaňyz we e, fotoğraf çek diýýäňiz fotoğraf düzgün oturan bolsa çekýär we şatda ýaşyl petiçka bolsa şoňa basyp şo e, bolanlygy ondan soň tamam Diýseňiz, otuz-kyrk sekundyň içinde gapdaldan çykaryp berýär. Şu girenini göni e, işiň ýandan suratyny çykaryp berýär. Şeýdip 40 lira şu taýda polon üçin ýörite surata düşýäňiz. Daşarda düşen suratlaryň %90% kabul edenoklar. Şonuň üçin daşarda surata düşme, öz içine düşün. Ondan soň e, iň soňraga barýaňyz polon üçin şu taýda Otuz sekizinji we kyrk birinji oknoşkalaryň arasy, işte şo taýda iki kişi kabul edýär, iki sanyň kömekçileri bar. Şolara, e, şolaryň öňrägine geçip oturarsyňyz, siziň e, wagtyňyz gelen ýagdaýynda size e, çagyrýar. Meselem, men e, sıra numaram 106 bolsa, 106 ýanýar ýa-da şoň sistema ýok bolsa 106 diýip size seslenýär. Siz barýaňyz. Hemme dokumentleri, näme dokumentleri gerek bu internetde bar. Siz muny internetden alyp bilersiňiz. Men gysgaça ýene aýdyp geçeýin. Birinji bilen Polşadan gelen size çakylyk we çakylygyň ýany bilen şirketiň beren güwenje belgesi hökmany suratda alyň biz üçin çünki isleýärler. Mümkin bolsa bankda hesabyňyz bar bolsa, berme bermeýän adamlar hem, berýän adamlar hem. Bankda hasabyňyz bar bolsa, hesabyňyzdaky puly görkezseňiz siziň üçin gowy bolup biler. Muny hökman bermeli, hökman bermeli diýen zat ýok. Ýöne alyp gitseňiz özüň üçin gowy bolar. Alan sigortaňyzy, suratyňyzy, e, gelen çakylygyň originaly kopýasy we e, güwence belgesi bile gelýär. Oňam originalyny, käwagt kopýadan sorap bilýär. E, ondan soň adres kaýdyňyz, NID adres kaýdyňyz, e-döwletden çykdalýaňyz. Şony adres kaýdyny isleýär hökmany suratda bolmasa bolýan däldir. Ondan soň adli sicil kaýt. Şu ýerde şu wagt jenaýat işlediňmi ýa öň jenaýat işlediňmi şonam adli sicil kaýtam çykardyp alýaňyz. We gitmäkäňiz formy özüňiz çykardyp dolduryň. Ýalňyş doldursaňyzam şu taýda şu ýer ýalňyş diýýär şu taý ýalňyş diýýär. Siz şoňa görä bir ýene boş Formal gidiň ýanyňyza, meselem aýdaly, men bir ýerini ýalňyş ýazdym ýa-da kem ýazdym, ony bir aýrarsyňyz, göçüri şoň diýşi ýaly edip täzeden ýazarsyňyz, bu siziň ýanyňyzda bolsun. Bulary şeýdip dokumentleri tabşyrandan soň size kiçijek kagyz berýär, şo taýyk mail adresiňiz, telefon nomeryňyz we nirde galýanyňyz şol Meselem aýdaly Istanbula Bagçelewlerde galýan, Istanbul Bagçelewlerde, şo taýy Skawy doldurýarsyňyz we şoň göni garşysynda töleg tölenýän ýeri bar. Siz şo taýy gömlendirýär. Şo taýy iberýär. O taýda-da iki ücür, iki şekilde pul alýarlar sizden 91 dollar. Özlerine bölekän tapylýan däldir. Geleňizde ýanyňyzda 91 dollar bolsun. 91 dollar wizaň ücreti. Wizaň tölegi 91 dollaryny töleýäňiz. Ondan soň şowunyň kursy bilen on dört ýarym ýewro bolmasy ýalňyşmasam, on dört ýarym ýewrony şowunyň kursyna köpeltýär. Meselem aýdaly şu günüň kursy bilen iki ýüz on ýedi lira bolsa, iki ýüz on ýedi liranam ony kesýär we size kiçijek fatura berýär. Şo taýda takyk nomeraňyz bar. Şo takyk numera bilenem siz ondan soň sistema girip başwury takyp et diýip doglan ýylyňyz, günüňiz, aýyňyzy ýazyp başwuryňyz nirde konsuloslykdamy ýa-da konsulosyň yzyna geldimi şony bakyp bilersiňiz. Ortalama 20 iş gün, ýagny bir aý içerisinde sonuçlanýar. Şoň jogaby belli bolýar. Ondan öňräk hem bolup biler. Ýöne gaty ir bolmaýar, çünki gaty kän adam dokument tabşyrýar. Ve şu şekilde şu taydan çıkıp kayıt yani. Dokumentleriňizi, meselem aýdaly undan zadyňyz bolsa içinde fotokopiýa bar, kän gyssap duranok. Siz ýöne hemme dokumentleriňizi alyp gidiň, gerek dälem bolsa alyp gidiň, yzyna bersin. Hökmany surat, hä unudan dokumentleriň içinden pasport, pasportyň diňe birinji sahypasy, öň Ýewropa girip çykmadyk bolsaňyz bäş ýylyň içinde birinji sahypasy gerek, şu öz adyň, familiýaň bolan ýeri. Eýdek taýpalar gerek däldir. Ýöne 5 ýylyň içinde Ýewropa giren bolsaňyz, e, şo wizanyň fotokopiýasyny isleýärler we Türkiýede e, ýaşaýan kimligiňiz, kimligiň öňi we arkasy, muň fotokopisi, e, şonam berme dokumentleri bilen we pasportyňyz şo taýda galýandyr. Dyzap durmaň, çünki men özüm görüpdim, bir gelneje pasportymy ýygyma berärdi, bir pasportyny sorap dur. Pasportyňyz olarda galýar, Konsuloslyga gidýä ilçihana ilçihana şo taýda inşallah hemmäňede wiza çykar wiza çyksada çykmasada şo taýda çykan bolsa wizada bir şekilde çykmadygan bolsa küç kiçiräk bir ýani ret jogaby bilen ýanyňda kagyz bar haýsy maddadan dolaý ret alan bolsaňyz ret bolsa şony berýä wiza alan bolsaňyz wizaly bir şekilde konsuloslyga gelýä Ondan daşary kargo bilen öýüňe äkitjek bolsaň, töleg töläňde onuň mölderini soraýaňyz. Töleg näçe bolsa, ortalama 160-170 ýuro şon ýaly bir zat bolýar. Istanbulyň içinde bolsaňyz gidip alarsyňyz, problem ýok. Ýöne Ankarada e, tabşyrsaňyz, özüňizem meselem aýdaly Amasyada ýaşaýan bolsaňyz, e, gidip geljek bolsaň ýol kireýiňi 400-500 ýere çykjak bolsa, ondan 160 ýere kargoň tölegini töleseňiz, Kargo bilen size öýüňize geler ýaly edýärler pasportyňyzy. E, ýakyn ýerde-de bolsa baryp e, takip numarasy bilen takip edip bilýäňiz şo taýda. Çykan bolsa gidip täzeden baryp alyp bilýäňiz. E, şuny bilmeýän adamlar, şundan çekinýän adamlar kän. Soraglar hem gelýär we e, şundan gysgaça aýdaýyn diýdim. E, we täze e, koronawirus pandemiden dolayy önlemler aldylar. Hökmany suratda test isleýärler. Test ýapdyrman gidip bolarmy? Hawa, bolýar. Ýöne girip şo taýda gideňden soň ortalama sekiz gün ol ýöne üýtgäp durýar. Karantina girýäň. Karantinaň dolandan soň işiňe dowam etýäň. Ýöne hökmany suratda ýapdyrsaňyz, ýagny negatiw test sonujuny görkezseňiz, ýigrimi dört sagadan geçmedik bolan ýagdaýynda hiç hili problemasyz gidip bilersiňiz. Gysgaça şulary aýdyp geçeýin diýdim. Diňläniňiz üçin sag boluň, sag oturyň, saglykda galyň. Ýene-de şular ýaly täzelikler zatlar bolsa aýdyp duraryn. Gaty görmäň, ara bir azjyk bir aý ýaly wagt girdi. Täzelikler bolsa men ýene aýdyp oturaryn. Biram täze ýylda täze ýyly men tabşyrandan ki täze ýyl bilen we baýramçylyklary ara girenden soň ortalama On bäş gün, ýigrimi gün, bir aý ýaly gijä galyp çykdy çakylyklary. Bunam aýdyp geçeýin diýdim. Men hiç kimiň çakylygyny düzedip beremok, ýöne çakylygyna garaşýan adamlar kän we çykanok, çykanok diýip otyrlar. Ara şu günler, ýagny on bäş, ýigrimi gün girdi. On bäş gün, ýigrimi gün gijä galanyna hiç ýerde ýany ýokdur. Bunam aýdyp geçeýin diýdim. Sag boluň, sag oturyň.